Zvirizve. Ah, ini bo. Kumba.
Ah, kumba kuri bo. Saka paipai wakazoita seko paipai? Ndakazoona moms vakuuya vandatotiza saka iyo vakazosara wadi.
Mai Tindo. Mofu.
Ndadzoka mudzimai. Eh, madzoka mofu. Ndauya. Eh, nai mofu. Kurongedza huni here?
Kurongedza huni kumofu. Ayaya.
Koni mbotara zvekugara. Ah.

ayo haa mwari ane chokuita aiwa zveshuwa handiiti ka horaiti mhofuke ndabva ndarova rova kabasa kangu ndabva ndapedza ndabva ndapiwa kamari kangu handiiti ka ah, kubata kwamwari mhofu kunoshamisa saka nhau iripo maitika ndapiwa 20 mari 20 dollars saka nhau iripo mudzimai ndeyekuti tingati tipe zita kubhadhara chikwereti chemwana wechikoro ndizvozvo mhofu ehe saka i 20 zviya kwakasara mari iyi i 10 nayo kwakasara 10 10 handiti Ehe.
saka 10 yacho Eh. munobhadharira mwana wechikoro Aiwa, imwe maita 10 munongoonawo mukicheni menyu kuti zvakamira sei basa. Handiti ka? timunoziva Ii, aiwa maita basa mhofu Eh. Aiwa ameita basa. Aiwa, ko tingaite sei? Ah, hapana maofunda kokurarama kwacho. Mbichana mbichana.
Ndizvozvo chaizvo.
Mm, aya zvinoita chete. Mm. Tikawanira kuti mwana apedze chii? Apedze chikoro. Apedze chikoro mofu. Andimaona. Akapedzawo chikoro iyo azvinoita zvakanaka. Eh. eh. Ah, pai, hapana.
Enda hapana nezvawakambotaura wakatofara. Wakatonditi ah ndiyani uyu ndovanangovaudza nyaya yacho. saka ah, hapana kana zvakamboitika vanombondirova asi dai vanga vari baba ya ha ah, dai kunotopinda bisi hapana aorit ah, ha saka moms vako inga vari right nga munotowirirana nhaika ndizvozvo kwawangaitiwo sei ha hapana zvozvo wakataura zvakashata wakatongonditi amongofambisa nyaya dzenyu nenzira yakanaka
saka wakazodii panyaya yemimba yeye hapana zvauri kunzwa inzwa here zviri kuitika iti paipai inini handisati ndageza kubva paipai mazuva angu ndofunga pamberi apa apa ndopandichanyatswana result asi mm, izvo zvandikufila mudumbu ka mm. panenge pane zvikuitika bcause kurutsa kubva pai ndichirongorutsa chete saka Kunokunenge yatoo nhumbu iyoyo. Iyo iyi mhofu maita basa. Ko iye tendai wacho aendepi? Tendai anga aripo manje manje apa. Tendai! Tendi! Aenda kupi futi mwana? Tendai!
Tendai baba tendai tendai anga eh? aripo manje. Ndozviya zvandaimbotawara zviya maitendai kuti mwana uyu mutarisisei.
Ipapo batendai ndimandisvikira ndichirongedza rongedza tuhuni twangu apa. Tenda anga aripo manje manje apa. Oh. Eh. Anouya pamwe pane paaenda padhuze. Eh, tenda inga asadaro naimi ngagare pamba mwana uyu. Alright.
Ah, kana uchirevesa. Alright, tozozviona kuti zvange zvakamira sei. Eh. Nguva inotevera tenchionawo zvakamira sei. Kana uchirevesa. Eh, andikurevesa.
Ah, zvototi zvandikunzwa kurutsa ndichirongorutsa. Kana pakudya apa unenge uchidyawo chikafu chakaita sei? Mm, sepapa apa ndoda totombononditengera nyama uko. Oh.
Eh. Ah, saka bonde. Vanditengera pork ndorusa saka unonditengerawo ingori nani. Asi fish unonditengera kubhucha. Oh.

Uri kubva kupi iwe? Kubva kweshamwari yangu baba. Ndakati kudini nenawe yekufamba famba? Ah, ndine bhuku randachida kuti andipe. Ndanenotora bhuku saka pane bhuku ratava takapiwa ndiye anaro takapiwa tiri two muclass.
Saka bhuku racho akuba? Aewa ati zvine zvaasi kuziwa munhu waakapa saka ati paachadzokera kuchikoro musi wemuvhuro achauya naro. Tendaika ndoda mwana anoteerera iwe. anonzwisisa zvekufamba famba siya nazvo uri mwana anoenda kuchikoro iwe handitika ndoda kuti ukure ari mwana uri mwana akanaka anoteerera asingafambe fambi uri kunzwisisa
usandikanganwe ndokusuwa usipo shuwa ngatidanane andipe ndakusiya fonera mukomana uyu kosi pakaipa mama wakazozviziwa ka hatingambowirirana toita sei nenhumbu iyi kuring ade akangodaira foni ade akangodaira kaipa hello mushe ndiri raiti kuri sei handiri ah, raiti namhino kuri sei koko e eh, ndati ndakazojamba handisati ndatevera ndinotombotevera zvichirototi ndatone pamuviri aiwa mama wasati wazviziva chii aiwa ka nyatsotaura nyaya yako kuedza kuti chiiko iweyo pada kuti ndiudzani ndotoudza ka iwewe nekuti inini ndakaita musikanzwa neyewe shamwari inini ndozvatovepo ndozvatovepo wotoona zvekuita bcause inini zvakatongozivikanwa chete kumba hakuchatombogariki hakutombogariki zvachose saka iwe wotoona zvekuita inini handina kwandirotombokwanisa kuenda nekutoti iwe ndiwo kandifurira hallo hello hello Cut. Zvakamuomera.
Ah, mahwani chaiyo. Ah. Ndoiramba chete.
wakandivhura nhasi wakundivhara aiwa ndakura ndakufa nenzara nhasi ndakumakisa kozvakandizvarisa pese ponditarisa wona sendo semesa ndiwakandivhura